Voilà Eric, dir huet d'lescht Kéier d'Acrylset vu Cynthia esou vill Spaass gemaat an iwwerloossen ech dir och haut déi Ono Belly Bowl Box, etc. Ja, ech free mech drowwer.
Häerzlech Wëllkomm zu dësem neien Opening hei bei Team Lëtzebuerg. Haut mam Iono an och mam Acrylstand mat e puer Promokaarten an e puer Boosteren. Mir ginn enker kuerz iwwert d'Këscht, mä et ass natierlech Wéi déi aner och. Du hues scho sou eng opgemaach. Genau, du kriss halt sou en Hannergrond, du kanns dat als Diorama opstellen, wat mega cool ass, an dann hues nach eng Foto. Foto, Kamera méisseg sou opgebaut, Sticker méisseg, et ass e gutt eng e gudde Gimmick, mee dat wäert sech awer ni duerchsetze fäerten ech ganz. Huet bësse Retro-Flair, als fréier huet ee sou Kamerae gehat, wou d'Foto direkt erauskomm ass aus dem Fotoapparat, haut brauch ee kee Pabeier méi, haut ass alles um Handy an alles digital. 6 packe mer hei. Yes! Elo giffs du nach eng kuerz Kaderéck, da gesi mer dann, wat mat dran ass. Ok, eh mer zu de Kaarte kommen, déi hei schon prett sin, kucken mer eis natierlech den Acrylstand un. Mir kréien natierlech och eng Autogrammfoto vum Iono, ech mengen si ass jo eng vun de Vtuber an der Pokémon Welt, zimlech populär. Hei ass dann den Acrylstand, dee ka mer herno opbauen. Ech maachen dës Kär zwar net, also dass ech d'Kamera lo hei extra ëmbauen. Mais trotzdem bauen mer eis die, kuck mer eis die Acryl Stands un a bauen se op. Äh, maan ech do lo eppes futti wann ech die sou randrécken? Dir hattet eng Folie driwer, oder? Déi Folie ass han an du muss normalerweise lo Einfach sou randrécken.
Einfach sou e bësse rausdrécken an dann hues de se. Ja, perfekt. Mir maachen e klengen Cut, well dat e bësse Kaméidi kéint maachen an net gutt fir d'Oueren ass fir iech. Ja, genau. Gläich erëm do.
Bis gläich.

An dann hu mer natierlech nach den Elektro-Villchen do aus der Gen 9. Quasi säi Véierer-Team, dat och nach eng Ingame hat, wann ech mech net ganz ieren. Genau, an hei ass dann halt den Acrylstand. Firwat deen dobäi ass, ass wéinst den Terra-Kristalliséierungen. Dat ass e Geescht-Pokémon, wat een dann zu engem Elektro-Pokémon maache kann an zimmlech onfair Geschichten dann domat maache kann. Bellibolt ass d'Signature-Pokémon vum Iono, ech mengen, dat kennt een, luet sech natierlech op. Huet zwee Gesiichter, eent ass fake, dat anert net. An d'Oyono selwer kennt een, ass halt déi VTuberin, jo, déi e bëssen och eng Generatioun elo mat sech zitt. Anscheinend kritt all neie Pokémon och e weidere VTuber. Dann hu mer hei nach eng Kart Foto an dann denken ech ass Zäit fir d'Kaarten. Jo, ech loossen dat elo einfach hei stoen. Dat stéiert jo keen. Ech mengen d'Cynthia hat och net gestéiert. D'Cynthia hat ech deemools jo och opgemaat, huet mer och ganz gutt gefall. Ass eng cool Saach, grad fir Leit déi esou eng Vitrinn hu fir ze sammelen ass dat nice gemeet. Sou, dann hu mer natierlech dem Mayono seng Virentwécklung vum Bellibolt an de Bellibolt selwer, deen och mega schéin ausgesäit. Gefällt mer richteg gutt am Full Art sou. De Mayono nach am Hannergrond an jo, nice Kaart. Wéi ëmmer natierlech och Codekaarten derbäi, scannt se fir am TCG Live Programm dann och de Set Anchor opmaachen ze kënnen. An deem Fall ginn et Promo, genau. Muss natierlech soen, du keefs déi Box, well s dach weess, du hues déi Kaarten no der Fiss. Wann s du en Deck wëlls op, op hatt wëlls opbauen als Fan, Anekdot, nee leider Gottes ass dat Set mat Iono Kaarten natierlech d'Iono Spillste fir eng Kéier eng Hand nei ze mëschen, mee seng Pokémon hunn leider net de grousse Succès am Kompetitiven erreecht. Dann kucke mer einfach elo hei chronologesch am Add-on un, mir eng Kéier Obsidian Flames, Paradox Rifts, Twilight Masquerade an dann hu mer schonn d'Bémi Together hannendrun alles. Hunn mir eréischt chronologesch déi Dinger geluecht, wéi d'Set erauskomm sinn, dass e bësse Scarlet Violet méisseg hu mer dann

En Entei. Entei. An da war mer nach eng Aquadeck.
Obsidian Flames huet sech och mat ville Retro-Kaart, Retro-Pokémon hei duerchgesat. Gesitt der, äh, dass e Set, dat mësste quasi haut net méi vill op, well doch net vill gefrot ass. Mee äh, voilà, eng Kéier ass wichteg, dat duerchzéie. Paradox Rift, respektiv Paradox Rift, soe mer mam Gag.
Äh, Gouf et eben de Chauezat deemols mat dran mengen ech, an ech bin et ganz aus der Fenster hei mat Obsidian Flames kombinéiert. Kucken mer einfach was do rauszitt. Et ass eben mir maache pro Set ee Pack op plus minus just däiwe mat net zuvill Hoffnung ra ginn. Wisou keefs du sou eng Box wéinst Macrylls denn? Fir datt deng Kanner glécklech sinn an och fir déi eng, zwou Promokaarten wann se awer déi wëlls an enger Sammlung d'office hunn an entdeckt wëlls hunn.
Ja, da guck mal zwee Mo Remoraid an engem Set okay dat ass och weg. Dann hu mar Foe Koko nach eng Kéier an äh, Und dann eng Coast, ähm, eng Wasserenergie. Ja. Jo an natierlech d'Code klar. Dummer da gesinn, wéisou dat ëmmer Paradox Rip genannt gëtt bei de Leit. Schued.
Gut an den nächste Masquerade ich mein, de war mir beléift de Set ja, den och beléift well do viel Leiit dat Set mat der schéiner Mask do an hirem Deck gespielt hunn. Dir mierkt doch hei um Set äh, war et och déi äh, Planzeform déi méi Succès hat a mir och do déi Äppel alles déi och extrem nerveg kënne sinn.
Ja, da guck mal ran. Ähm, das Karte sinn eigentlich all net so interessant. Wo man dann Lippelin. Gut fir Pirafarik. Spiele voilà.
Ah, Dëmmer da gezunn Teelmask Ogerpon. Ech schon nach immer gehofft dat eng Kar dat ze do eng Kar bringe ra gi rausbring, wou die féier Faul mat drop sinn, mee leider Gottes ass dat ni zu stan. Ah, dat ass ni komm. Dat ass ni komm, ech hun ëmmer gehofft fir bei Pokédex einfach déi féier 4 op engem Bild ze kréien, mee si si wossten dat Companions duerch nee dee kritt dat net fir säi Pokédex. Sou searching sparks nach eng Kéier hoffen e Pikachu ze zéien.
Dat ass en Full Art Pikachu oder wéi? Jo mat eng zwee 300 Euro Kaart Pikachu op Pikachu ass natierlech e bëssen och gefall war deelweis an der Zäit 500 Euro ëm déi Zäit Mee jo, ee Pak, net vill Chance. Mir ginn eng Kéier bëssen d'Anekdotesch do doduerch. Jo, kucke mer eis bëssen duerch. Meescht ass et bekannt, Latios. War Enn lescht Joer respektiv dëst Joer, wou dat Set duerch komm ass. Et ass e bëssen elo am Dezember, wou mir iech hei nach esou nostalgesch.
Ëmmerhin Flygon EX. Ass bis elo eng gutt Kaart dofir. E Pull aus enger EX aus enger Box ass schonn e gudde Pull, zemools wou eng schéin EX-Kaart awer dobäi ass, hat ech elo net domat gerechent.
Ok an elo komme mer zu den Journey Together Packs, sinn ech e Fan vun, ech liben d'Charakteren aus dem Anime oder allgemeng aus dem Franchise. Kéinte mer eis schonn d'Fro stellen, ob zeemol déi Ono als Artwork, ob dat elo gewollt war oder dat elo
pueren Zoufall war? Dat loosse mer mol einfach am Raum stoen.

Regirock. Ja, okay, dat war net déck, du war mo quasi keng Pokémon déi Trainer gehéieren dabei ja. bist du schwer Geld aber auch leider zu dem Set vorbei sind dat Stripfleischlist gemäht ihre Kleider Gottes äh, metamäßig natürlich mir dann wann du wo könnt musst du doch bis normal Karten mal bauen äh. Sagst eben Last Pack Magic oder kein Last Pack Magic weiß da ist Guck mal mal ran.
Du wirst aber mal ja, okay. du hast mal den Hop sein.

Okay. Not too bad. Dat ass e Bonus, déi Kaart, a wann een déi wierklech da viru sech leien huet, well dat och e ganz schéinen Artwork ass, esou wéi en an der Höhl do sëtzt op engem klenger Stéck Holz, Stéck Steen. All Respekt, gutt, gutt duerchgeboxt hei am Opening. Du hues däin Acryl-Case, däin Acryl-Stand, deen s de gären hues. Wonnerschéin.